Hi, tutan cu zeidah kan i ruah ṭi ṭhan hna lai ti si ahcun, hlanlio kan pi kan pu hna nih zeitindah an Thil an rel ning a si. Fawinak kan chim cun ningrel an timi kha zeitindah an rak rel ning a si ti kha tutan ah kan i ruahṭi dingmi a si hlei i hi a theih a phu ngaingaimi a si. Atu chan thar mino zong nih zeiruang ah dah Lai thilrel ning in pakhat pahnih ti bantuk hi zeiruang ah dah kan pupa hna nih an hman ti bantuk kha thei lomi tampi kan um. Cun tahchunhnak ah paak cu zeidah a si, sawm cu zeidah a si ti bantuk a thei lomi zong kan um ee cun sang ti bantuk cun singnuai timi zong kha Lai min relnak ningin zeidah a sullam a si ti kha a thei lomi tampi kan um caah atutan ah khan vun i share ding kha ka vun i tinhmi a si. Kan thawk hlante ah hi bantukin Laimi kan tuanbia le kan nunphung vialte siseh cun kan thawhkehnak vialte a si zongah kan holh le kan ca kong a si zongah hika ah hin kanmah le kan si khawh tawk tein ca kan relmi kan i siarnak a si caah hika zawn ah hin Laimi kan nunphung le kan tuanbia kong ha pehtlai in a uar phun na si ve ahcun ka han YouTube khan subscribe rak tuah ve law Facebook zong kha follow rak tuah khawh a si. Video te kha Facebook ah khan link kan rak chiah lengmang i cu ahcun na zoh ahcun Facebook ah an hruai le YouTube ah an hruai lei i YouTube ahcun subscribe rak tuah khawh a si. Video kha rak share piak lengmang khawh a si ti zong kha hika ah hin vun in sawm chih kan duhmi si. A ruang cu chanthar mino hna nih kan nunphung le kan holh le kan ca vialte kha fawi tein an theih khawh ve nakhnga ding caah tiin siaherhnak nganpi a tuahmi a si ve caah midang caah santlai a si khawh ve nakhnga ding caah cun na share lawnglawng khan santlai a si ve lai ti kha hika zong hin vun tenh chih ka duh si ahcun kan program kan thawk hna lai i hlan lio kan pi kan pu hna nih hin ningrel an timi thilrel ning hi phunli nih an nei cucu phunli an neihmi cu zeidah si ti si ahcun a phun khatnak ahcun parkrel an ti parkrel timi cu pakhat tete kha park an ti duhnak kha a si cun a phun hnihnak cu zeidah si kan ti si ahcun phurel Phu-rel kha phundang in cun sawm-rel ti zong in khan ti khawh a si. Cun a phun thumnak cu dot-rel ti kha a si. Dot-rel. Cun a phun linak cu zei dah a si kan ti si ahcun uh, ning-rel timi kha a si. Hi cucu um, atu tan ah kan vun i share ding kha a si. A pakhatnak pak-rel timi kha ka vun fianh ta a si ahcun Pah timi cu pakhat tete kha a si. Uh, pakhat tete in relning a si i cucaah cun pa timi biafang kha uh, an telh chih i pakul le pakua tiang khi telh chih a si i sawmthum ah khin cun an telh ti lo. Uh, Pathlaikua pakul Cun a vun i peh i kul le kua, pakul le pakua ti khin a si i cun sawmthum kha a si i pa kha an telh ti lo khakha paak an ti duhnak kha a si i zeiruang ah dah kan ti a si ahcun atu chan ahcun pakhat, pahnih ti kha pakul le pakua Ti kha pa kha telh lo zong kul le kua tiah khan rel a si cang nain hlanlio kan pi kan pu hna nih an rel ning ahcun pakul le pakua pakhat in pakul le pakua tiang kha pa an telh caah pakrel ti khan an ti duhnak a si. Hi a hlei in hika zawn hin pakrel ti duhmi cu pakhat tete pakhat in pakua tiang khi pak rel an ti duhmi khi a si i pahra khin cun sawm khin a va tling cangmi khi a si i cucu an chim duhmi khi a si hika zawn ah hin zeidah vun tenh chih ka duh ti si ahcun phu tling hi pahra in an tuakmi a si cucaah cun pakhat in pakua tiang khi phu a tling lo Pahra a hun tlin lawng khin phu a tlingmi si i cu ruangah cun pahra cung cuang cu pahlei an ti. Tahchunhnak ah hlei khat khi eleven khi pahlei khat an ti i pahra cung i a hleimi paohpaoh kha zei kan ti lai A hlei pahra a hleimi a si caah pahlei khat, pahlei hnih, pahlei thum ti khin rel a si. Atu chan ahcun pa deuh ti lo zong in hlei khat, hlei hnih, hlei thum ti khin rel khi a si cang. Zeiruang ahdah? Cu bantuk hlei cu an telh kan ti si ahcun pahra in a hleimi paohpaoh kha pahlei khat, pahlei hnih, pahlei thum ti bantuk khan telh a si ti kha hika zawn ah hin hlan lio sining a theimi kan pupa hna nih Kan upa hna nih an kan chimh tawnmi kha a si. Hi hika zawn ah hin pakhat te hlanlio kan pi kan pu hna nih an rak i palh tawnmi pakhat cu zeidah a si kan ti a si ahcun tlangzaam an tuah tikah hin a hlei lengmang an ti. Cucu a hlei lengmangnak a ruang cu an relning ruangah khan a rak si an ti. Cucu an relning cu zeidah a si kan ti si ahcun tahchunhnak ah pakul le pakua kha sawmthum ding kha a si nain pakul le pakua, pakul le pahra ti bantuk khan an rel. I tahchunhnak pakhat ka vun chim ṭhan a si ahcun pathlaikua pakul ti ding a si komi kha pathlaikua pathlaihra ti khan an ti i pathlaihra an ti hnuah khan pakul le pakhat ti ding kha pakul an ti ṭhan. Pahlei kua, pahlei hra, pakul ti kha an rel. Cun tahchunhnak tuan deuh ka vun pekmi a si ahcun pakul le pakua, pakul le pahra, sawmthum ti in khan an rel i cu ahcun pakhat duahmah kha, pahra phu in pakhat duahmah kha a hlei tikah tahchunhnak ah tlangzaam kha sawmli an tuah a si ahcun pali lengmang a hlei ti bantuk khin a si i cucu hlan lio kan pi kan pu hna nih an rak relning ruangah khan a si ti kha hika hin hlan lio kong a theimi kan nupa hna zong nih khan an chim tawnmi kha a si. Cucu parkrel kong he pehtlai in vun peh chih ka duhmi kha a si i phu rel kan timi cu zeidah a si kan ti siahcun Phundang in sawm rel ti zong ti khawh a si. I pahra phu duahmah in rel ning khi phu rel an timi, sawm rel an timi cu a si. I zei in dah i thawk kan ti cun pakhat in paak a si i sawm, za, thong, sang, sing, nui khi a si. I pakhat cu Paak timi cu pakhat in pakua tiang khi a si i sawm timi cu pahra khi sawm a tlin cang caah pahra in sawm kua tiang khi sawm ti kha a si i za timi cu zakhat in zeitiang dah a si kan ti si ahcun zakua tiang khi za kha a si. Cun thong timi cu thong khat in thongkua tiang kha thong ti kha a si i sang timi cu thong hra in thong sawm kua tiang kha sang a si. Cun sing timi cu tingkhat in tingkhat in tingkua tiang kha sing timi kha a si i nue timi cu Ting hra in ting sawm kua tiang kha nuai ti kha a si. Hi kha ti khan a dotdot te khan rel ning kha a si. Cucu phu-rel tining, ah phu-rel an timi cu a si. Hi pak sawm za thong sang sing nuai hi ai zah lomi, ai baihat lomi, uh, ai, zei kan ti lai, ai cinken lomi nihin chanthar mino zong ah tampi kan um. Hi cucu a herh ngaingaimi a si. Sang cu uh, thong ai zah dah a si, sing cu zeidah a si, nui cu zeidah a si ti kha thei lomi tampi kan um. Hi ka vun fianh ṭhan a si ahcun paak timi cu pakhat in pakua tiang kha a si i sawm timi cu pahra in uh, sawm kua tiang kha a si. Za timi cu zakhat in zakua tiang kha a si, thong timi cu thong khat in uh, thong kua tiang kha a si. Sang timi cu thong hra in Thongsawm kua tiang kha a si i sing timi cu tingkhat in tingkua tiang kha a si i nuei timi cu tinghra in tingsawm kua tiang kha nuei an timi kha a si i cucu rel ning kha a si. Cun a pathumnak dotrel timi cu zeidah a si kan ti siah cun tahchunhnak ah pakhatnak, pahnihnak, pathumnak, palinak ti nak kan telhmi tete kha dotrel an ti ning a si. Hi Mirang in kan kan hoi chim a si ahcun first, second, third tibantuk in an timi kha dothrel an timi kha a si. Hi Lai holh cun pakhatnak, pahnihnak, pathumnak, palinak, nak tete kan vun telh chihmi kha dothrel an ti duhnak kha a si ti kha kan hmuh khawhmi a si. Cun ningrel timi a phun tampi a um i cucu ningrel timi paohpaoh cu Zei he dah ai pehtlai kan ti si ahcun pahnih rin a cunglei paoh kha ningrel ti kha a si. Hi tahchunhnak ah khuah ti bantuk tuah, nuva khuah khat ti bantuk, pahnih tuah khat ti bantuk, pahnih asinain pakhat in relmi phun zong khan um i pahnih asinain zei kan ti lai Tuai khat in si loin tuai a tling lo in relmi zong kha an um. Tahchunhnak ah lep pahnih khi tuai khat pahnih in khin tuai khat a si nain pakhat tete cun lep khat in auh a si. Aw khi bantuk khi ningrel ti duhmi kha a si i cu chungah cun phun tampi a um. Tahchunhnak ah kan chim a si ahcun khua te bantuk, tua te bantuk, lep te bantuk, Paak tibantuk, zun tibantuk, thluan tibantuk, tlep, meifar tlep hawi tibantuk te hna khi cantlap, catlap, tlap khat, tlap hnih, tlap thum tibantuk catlap kha tampi ai ṭu i nain pakhat tete in rel ning kha a si. Cucu ningrel an hoi ti duhnak kha a si. Cun tom tibantuk, phurh hawi tibantuk tahchunhnak ah di phurh khat, di phurh khat tibantuk, di khi tampi tom tete an tuai i zei kan ti lai hmunkhat pi an fonh ṭhanmi a si tikah phurh ti bantuk hin an hmanmi kha a si. Cun kual ti bantuk, cun pum ti bantuk, rual ti bantuk, phur ti bantuk, tun ti bantuk kha khati khan A phun tampi ningrel kha a ummi a si. Hi tahchunhnak ah kan aa kan theih khawh nakhnga bik dingin aa kan vun chim a si ahcun aa kan hnaton lepkhat hoi ti bantuk pahnih lepkhat pahnih khi pahnih ki pakhat in pakhat veve kha i danh a si. Aa tuahkhat ahcun pahnih a si i cucu pahnih chung i pakhat kha lepkhat ti kha si. I lephnih kan ti si ahcun minung pahnih nih i danhmi kha a si tinak khi a si. Hi cu bantuk cu tahchunhnak an pe an pekmi te ningrel i tahchunhnak kha kan vun langhtermi kha a si. Hi cu bantuk cun Laimi nih kan pupa hna nih hin thilrel ning zong hi tling tein kan ngei dih ve, ṭha tein kan ngei dih ve. Nihin kan chan ah a hlei in Paak zeidah a si, sawm zeidah a si, za zeidah a si, thong zeidah a si, sang zeidah a si, sing zeidah a si, nuai zeidah a si timi kha uh, a cawng ve lomi, ca a rel ve lomi cun uh, thei lomi tampi kan um. Nihin kan chan ah Lai miphun kan holh le kan ca le kan nunphung kha ṭhanchoter caan a si caah hi bantuk hi chanthar mino hna zong nih tampi kan theih khawh ve nak hnga ding ca le nihin uh, kan pi kan pu hna, kan nu kan pa hna, kan u le kan nau hna ca a rel ve kho kho ve lomi, rel awk zong ah an hmuh kho ve lomi, rel caan zong a ngei ve lomi ca hi bantuk tete hi kan rak chim lengmang nak a si. Kan Lai miphun kan tuanbia vialte Chinmi kan thawhkehnak phun zong kha tampi video ah zaleng kan chiah cang kha zong kha a uar phun a si ahcun subscribe rak tuah law rak ka leng ve. Cucun tampi Lai miphun kan tuanbia le kan nunphung le kan holh le kan ca he pehtlai in tampi na theih ve lai ti kha hika ahhin a donghnak bik ah vun in sawm vun i cah an duhmi si. Kan YouTube channel kha subscribe rak philh hlah. Video zong kha share piak khawh a si. Midang caah santlai a si khawh ve nakhnga ding caah khan video zong kha rak share ve ti kha donghnak bik ah vun in cah ṭhan duhmi si. Nu video tu vun tong ṭhan hna.